So, da ni yn y cweriwn sydd ef, dim ond efo anifeiliaid pydorol, so bob dim ydych chi'n cael hyd i yn yr afon mewn atoli, ydych chi'n cael hyd i yn y cweriwn ni hefyd. Da ni'n lot o gwaith cadw leithol hefyd, so byddwn ni'n cael ei gweithio efo achub cybanod, da ni yn um, breidio cymwch a moerferch, a wel, jo, well, swydd fe dwi'n gweithio Ar y desg yn y sw yn gwneud pethau fel y gweithio, dwi'n cymryd tymheredd, bwyta'r pysgod, yn gweithio mewn cyfryngau cymdeithasol, so mae yna andros am rywiaeth yn y swydd fi ar y funud. Gan fod yn bod ni'n tîm bach, dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn i gallu addasu i bethau pan ydych chi angen, so bod o'n dod fyny I, i fatha, fatha bod chi'n barod i wneud beth bynnag chi'n ond mae creadigrwydd yn bwysig iawn i fod, so pobl yn meddwl yna, yn enedig efo, ond yn amlwg efo darn o cymryd cymdeithasol, fatha bod chi angen bod yn creadigol ac bobl i meddwl amdano yn y fil yn ffordd gwahanol a gweld bod nhw yn fatha rhyfedd a bod nhw'n fel a bod nhw'n fel Ond hefyd pan ydych chi yn fatha, siarad efo cwsmeriaid yn, yn gofyn amdan anifeiliaid gwahanol, mae'n bwysig iawn bod yn creadigol ac yn brwdfrydig yn beth ydych chi'n fannos yn hefyd. Um, Wel, rhaid gael wynt ddim yn byw yn yr ynys, fatha, mae digon agos, dwi'n byw yn Bonewydd yn tech yn y Gynarfon, so mae digon agos yn mynd i fo. Ond mae lle hardd iawn, fatha, mae'n neis dod i'r gwaith bod i'n mynd lawr y lôn yma ac a gweld y golygfa hardd yma. A mae'n neis Darn o fatha diwylliant Cymraeg yma hefyd, y ffordd pan pobl fatha, uh, pobl lleol dod o gwmpas am ni hefyd. Wel, mae ffordd rwy'n sydd wedi um, astudio Fangor i astudio biolog morol o'i goneg, ond i eisiau job yn y maes ar y diwydiant yma. So, dwi'n andros o ffodus i gael mor agos i gallu gweithio fo efo anifiledd sydd wedi bod tro eisiau gweithio fo. Ac dwi eisiau mynd ymlaen i gallu gwneud pethau efo cadwraeth, Ac efo y profiad a andros o brofiad yna a gweithio efo nhw, a dwi'n fatha, dych chi'n gorfod printio'ch hunan weithio bod chi yn neud pethau a fatha bwydo cwbanodd weithio, neu dych chi fatha yn di-helpu achub rhywbeth. Fatha, cos dych chi yn mynd i fan i rhythm monotonous mewn weithio, mae'n bwysig yn nabod bod fi fatha andros o ffodus gallu neud beth dwi eisiau neud yma. Peidiwch â bod yn digalonni gormod os mae rhywbeth yn cael ei troi'n dda, jyst cario mlaen mynd a trio meddwl am ffurf dych chi'n gallu sefyll allan i bobl eraill o. Fatha, yn yma, gos am lot o fel bobl yn, fatha, yn siarad Cymraeg fatha iaith gyntaf yma, so fatha, mae'n cynnig i sefyll allan yma. I bobl sy'n isio rôl yn rhan o'r byd moral, mae'n bwysig fatha jyst gwirfoddoli yn lle am, am ddim, a jyst cael profiad o a mae pobl yn gweld bod chi yn fatha fodlon wneud pethau gwahanol a mae yna mwy o siawns o beth ddigwydd fel hynna. Fel o'n i'n siarad cyn, mae'n anodd cael um, mynd ymlaen yn fo ac i cael swydd i gychwyn yn fo. Dwi'n meddwl dwi'n bod yn ffodus gael bod fi'n siarad Cymraeg a maen nhw fatha mewn mel lle sy'n isio fo i, i rwy'n siarad Cymraeg sydd wedi cael swydd o'r gled hynna ond mae'n ma really overpopulated yn terms o fatha pobl sy'n mynd i fango i astudio fel o'r morol a mae Onnodd i chi sefyll allan o'r rhyfel. Paw, mae pawb yn ar efo mewn ffordd amdano fo, so mae fatha, mae jyst yn onnodd sefyll allan i gallu cael cyfleoedd i mynd ymlaen yn, yn y diwydiant. Da ni yn dibynnu ar bobl fel busnes i dod fel cwsmeriaid i weld y sŵr a weld yr anifeiliad. So, efo ni yn Canolfan Cadwraeth, da ni hefyd yn busnes, a mae'n onnodd bod tro cael cwsmeriaid yn, yn, yn enwedig tu allan i tymor y haf pan mae lot o bobl o gwmpas yr ardal a mae lot o ymwelwyr. So, Mae anodd cael y balans i fod yn busnes a gwneud pethau. Fel da ni, da ni yn meddwl gwneud lot o gweithgareddau i Dolig, fel fatha y groto Sean Corwyn, a da ni'n cael Elsa yma, a ni'n dweud fatha pobl cael afternoon tea efo Elsa. Ond mae hefyd yn fatha, da ni angen cael pobl dod yma a gwneud pethau arbennig i nhw hefyd, ond da ni hefyd angen i pobl dod yna i gallu gofalu amdani a wneud fi osod hefyd, so mae fatha anodd cael y balans rhwng y ddau nhw. Nid yr unig aquarium Cymru erbyn ŵan sy'n bodoli, so fatha, mae'n neis iawn i bobl gallu siarad am bywyd morol sy'n bodoli o gwmpas nhw yn iaith Gymraeg. Yn rhan o swydd fi, mae'n lot o um, cyfieithu fatha yn Gymraeg i cyfryngau cymdeithasol a mae'n lot o cyfweliadau yn dod i fyny am bethau da ni'n neud o fatha y gwaith achub cyfbalad da ni'n neud ac efo gwaith cadwraethol da ni'n neud o gwmpas hefyd.